Ok, croeso i'r tutorial yma, so yr ail un yn y cyfres um, ar gyfer y pecyn gweithgaredd Scratch. Um, so yn y fideo diwethaf, wnaethon ni'n creu gêm drosfa, uh, a rhaid chi arwain cymeriad o gwmpas y drosfa i cyrraedd rhywbeth, ond y uh, tutorial yma byddwn ni'n edrych ar sut i creu gêm lle mae un cymeriad yn dilyn um, y maws pwyntyn neu'ch bus chi ar um, dyfais symudol, A wedyn mae cymeriad arall yn uh, dilyn chi, ac os maen nhw'n dal chi, chi'n colli y game. So, y mwyaf o amser chi'n goroesi, heb cael eich dal, y mwyaf o pwyntiau byddwch chi'n ennill. OK, so y cam cyntaf bydd i uh, dewis cymeriad cyntaf. Uh, fi ddim yn mynd i dewis y cymeriad y cath yma. Fi'n mynd i cael gwar o'r cath trwy gwasgu ar y bin yma. O, yn gyntaf, actually, gan i dewis y iaith Cymraeg. So os chi'n gwasgu ar y botwm fan hyn, wedyn dewis, ar Cymra uh, dewis Cymraeg o'r rhestr. Oce, okay. nawr gallwn ni rhoi'r um, maws traws y llun yma, y botwm yma, dewiswch gorlun, gwasgu arno fe, a ni'n gallu dewis cymeriad o'r rhestr, o'r llyfrgell sydd gen i fan hyn. Um, byddai'n dewis... Sa'n gwybod beth yw'n ni dewis. Pale. Gan i cael pale. A byddwn ni'n cael um, ci yn chas o'r pale. Felly, mae angen dewis corlun arall ar gyfer yr un sy'n dilyn. So gyda ci. Ok, falle byddai'n mynd am um, Dog, one. So, ci cyntaf yna. Oce, okay, a'r peth cyntaf ni eisiau gwneud pan ni'n creu game yw bod ni'n sicrhau bod y ddwy cymeriad yma yn dechrau mewn llefydd gwahanol. Os pwrpas y game yw bod y ci yn dal y pel a ni'n trio redig i ffwrdd, wel, maen nhw'n cyffwrdd yn barod. So bydd y game yn dechrau ac Yn syth, bydd e'n gorffen. So ni ddim eisiau hwnna, ni eisiau nhw dechrau mewn llefydd gwahanol pob tro. Uh, gwahanol, bod nhw'n dechrau ar wahân pob tro, nid mewn llefydd gwahanol yn unigol. Felly, os ni'n symud y ci mewn i'r cornel chwith, so fi'n gwasgu arno fe, clicio a wedyn llusgo fe. A ni'n gallu gwneud yr un peth gyda'r uh, pale lawr yn y cornel gwaelod ar y dde. A dyma'r llefydd ni eisiau nhw i ddechrau'r gêm pob tro. So beth ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i gorfod rhoi cyfroeddiadau i'r ddwy cymeriad i dweud wrth nhw beth i wneud. Ac ar y chwith, mae gyda ni'r cyfarwyddiadau i gyd. So, y rai glas yw'r rai symudiad. Mae gyda ni rai edrychiad sy'n newid sut maen nhw'n edrych. Um, mae gyda ni sain, digwyddiadau, rheoli ac yn y blaen, lot o fyna. Ond beth ni eisiau dechrau gyda gyntaf yw digwyddiadau, sef events yn y Saesneg. So mae'r rhain fel arfer yn blociau het. So chi'n gweld y siap sydd dyn nhw, maen nhw'n fel baseball caps. A maen nhw wastad yn mynd ar y top. So unwaith mae digwyddiad na yn digwydd, wedyn gallwn ni um, rhoi cyfarwyddiadau i'r uh, cymeriadau dilyn ar ôl i'r digwyddiad na digwydd. So y digwyddiad ni eisiau yw pan mae rhywun yn gwasgu y banner gwyrdd y bottom yma. Sdim byd yn digwydd ar y funud, ond ni'n gallu rhoi cyfarwyddiadau i'r pel ac i'r ci i dweud beth sy'n digwydd, beth ni eisiau nhw'n wneud pan ni'n gwasgu hwn. So ni'n mynd i dechrau gyda'r pel. Nawr, fi'n gwybod fi'n rhaglenni ar y pel nawr, oherwydd mae llun o'r pel fan hyn, a mae hwn wedi i'w choleo yn glas. So mae unrhyw cyfwyddiadau fi'n rhoi fan hyn, mynd i effeithio ar apel. Felly, mae angen pan bydd y banner gwyrdd wedi clicio. A fi eisiau'r pel, peth cyntaf sy'n digwydd pan fi'n gwasgu ail ddechrau, neu mynd, yw bod y pel yn mynd nôl fan hyn. Felly, oherwydd fi wedi rhoi e yn y lle yn barod, gyd sydd angen i ni'n neud Yw dewis y bloc mynd i. So yr un hwn gyda x ac y ar rhifau ynddo fe. So chi'n gallu gweld bod rhain yn cyfateb i rhifau o dan y sgrin fan hyn, so y lleoliad y pel. So mae fe'n rhoi mewn y rhifau drosto chi. Sdim rhaid chi gweld lle mae'r pel, a wedyn type fe mewn. Mae fe'n rhoi e mewn yn automatic. Okay. A'r ail peth ni eisiau sicrhau yw bod y pel yn ymddangos ar y sgrin. Wrth i'r gym gorffen, bydd y pel yn cuddio. Felly mae rhaid ni wneud yn siŵr bod e'n dangos eto. So, bydd hwn mewn edrychiad, ond bydd rhaid chi sgrolo lawr tymau bach i ffeindio'r bloc dangos. Okay, dyna fe, dangos a cuddio. So, pan ni'n gwasgu y baned gwyrdd yma, mae'r pil mynd i symud i'r lleoliad hwn. So, yn syth, bydd e'n fel teleportation. A wedyn mae'n mynd i dangos. I profi bod hwn yn gweithio, gall ni llusgo'r pil rhywle arall. Gwasgu'r baned gwyrdd, a mae'n gwneud beth uh, ni eisiau fe wneud. Nawr, ni eisiau gwneud yr un peth gyda'r ci. Ond wrth gwrs, beth sy'n wahanol yw bydd y rhifau, y lleoliad mewn fan hyn, cyfesuronnau X ac Y yn wahanol. So fi eisiau rhoi cyfarwyddiadau tro yma i'r ci, felly mae'n rhaid i fi gwasgu ar y ci lawr fan hyn o dan y sgrin. A chi'n gweld mae'r cod yn wedi mynd oherwydd mae hwnna dal o fewn y pel. Does dim cyfarwyddiadau gyda'r ci eto. Ond ni eisiau'r un fath o beth. So, pan mae barn y gwyrdd wedi clicio, A wedyn, fi wedi rhoi e lle fi eisiau fe mynd yn barod, so mynd i... A wedyn dangos. Gallu profi bod y ddau yn gweithio nawr. Pan fi'n gwasgu'r banner gwyrdd, maen nhw'n symud i lle fi eisiau nhw mynd. OK, so maen nhw gyda um, safleoedd i ddechrau'r gêm. Nawr, ni eisiau um, newid sut maen nhw'n ymddwyn wrth i'r gêm rhedeg. Felly, beth fi eisiau'r pêl i wneud yw i ddilyn y pwyntydd llygoden, y mouse pointer. So, y cursor ar y sgrin. Bydd hwn yn gweithio gyda'ch bus, um, bus os chi'n gwasgu gyda iPad neu um, dyfais symudol. So, Mae angen i ni, er mwyn i pwyntio, uh, well, i dilyn rhywbeth, mae angen i ni pwyntio tuag at fe, a wedyn symud. Os fi'n pwyntio at rhywbeth, a wedyn symud, fi'n mynd i dechrau dilyn fe. Os fi'n ail adrodd y camau yna, pwyntio a symud, pwyntio a symud, bydd e'n, uh, yn y pen draw, bydd e'n dilyn y peth yna. Felly, Mae angen i fi pwyntio. So pwyntio tuag at pwynt dill y goden. A symud. Ond, os fi'n gwasgu, e, chi'n gweld mae'r pel... Nath ei wneud e unwaith. Okay. Problem sydd gen ni, ni eisiau, ni, ni eisiau ei fe ail adrodd y dwy cam yma, just y dau yma, ail adrodd e nes bod y gêm wedi gorffen. Felly, o fewn y categori rheoli, byddwch chi'n gweld blociau yma sydd gyda lle o fewn y bloc i roi blociau eraill. So y bloc yma am byth, mae hwn yn mynd i ailadrodd beth bynnag ni'n rhoi ti fewn fan hyn am byth. So os fi'n rhoi y dwy bloc yma, llysgyn nhw mewn fan hyn. A wedyn, rhoi e am byth a cysylltu fe gyda'r dangos. Nawr, os fi'n gwasgu y banner gwyrdd, mae'r pel yn dilyn y pwynt y llygoden. Mae'n pwyntio deg at fe a mae'n symud deg cam. Pwyntio, symud deg cam. A dyna sut chi'n gallu dilyn rhywbeth. Os fi'n aros yn llonydd, mae'n mynd yn bach yn confused, a mae'n dal yn ceisio dilyn, ond mae'r mouse pointer ddim yn symud, y pwynt i'r llygodyn. Nawr ni eisiau i'r ci neu rhywbeth tebyg iawn, ond mae'n mynd i dilyn y pel yn lle y pwynt y llygoden. Felly, ni'n mynd i'r ci. Yr un blociau sydd angen. Pwyntio tuag at. Symud. Am byth. Ond, Ydyn ni eisiau fe dilyn y pwynt llygoden? Na, ni ddim. So ni eisiau fe i dilyn y pêl, sef bol. Eto, newch yn siŵr bod chi'n rhaglenni hwn o fewn y ci, nid o fewn y pêl. A un problem bydd ni yw, os mae'r ci yn symud deg cam, so yr un nifer o camau a'r pêl, mae'n mynd i symud yr un mor gyflym. A bydd hwn yn creu gêm eithaf anodd i ennill. Byddwch chi'n colli yn eithaf syth. Felly, ni'n gallu arafu y ci trwy newid faint y camau mae fe'n symud, so newid ei pimp. Nawr chi'n gweld, mae'r ci yn dilyn y pel, mae'r pel yn dilyn y pwynt y llygoden. Okay. Beth sy'n digwydd pan maen nhw'n cyffordd? Wel, maen nhw'n mynd yn bach yn Crazy. Cyn bach yn wallgof. Felly, mae'r symudiad dyn ni am y ddau ohonyn nhw. Nawr ni eisiau rhaglenni beth sy'n digwydd pan mae'r ci yn cyffwrdd y pel. So, dim wir os pa un chi'n neud y camau nesaf o fewn, ond mi'n mynd i wneud e o fewn y ci. Felly, ni eisiau gwirio os mae'r ci yn cyffwrdd y pel. So, er mwyn gwirio rhywbeth fel yna, so to check something like that, beth sy'n rhaid, mae rhaid i ni wneud yw defnyddio bloc os, yn Saesneg if statement, neu datganiad os yn Gymraeg. A dyma'r bloc os yn Scratch. So mae dwy bloc os yna, ac hefyd os yna fel arall. Ond just yr un hwn bydd angen arno ni ar gyfer y tasg yma. OK. So fi'n rhoi hwn O fewn yr ambyth. Sa'n gallu roi e o dan, dwi ddim yn cysylltu. A reswm fi'n roi e o fewn yr ambyth yw fi eisiau fe parhau i wirio trwy'r amser. Wrth i'r gêm mynd rownd, a mae hwnna'n ailadrodd ac ailadrodd, fi eisiau fe bod i dal yn gwirio a dwy'r ci yn caffod y pel nawr. Beth am nawr? Ydy yn cyffwrdd nawr? Os mae fe ddim yn cyffwrdd, mae fe'n anwybyddu y cam tu fewn. Os mae fe yn cyffwrdd, wedyn mae'n mynd i dilyn y camau ni'n rhoi ti fewn fan hyn. So, yr amod, the condition, beth sy'n gwneud i'r bloc yma gweithio yw beth sy'n mynd mewn fan hyn. A'r amod ni yw ydy'r ci yn cyffwrdd y pel. Felly, yn y blociau synhwyro, sef glas golau fan hyn, byddwch chi'n ffeindio cyffyrdd, mae'n gweud cyffyrdd pwynt y llygoden. A chi'n gallu newid hwn trwy gwasgu ar y saith i lawr fyna i bol, so pale. Okay. So os cyffwrdd ball yna, a beth bynnag ni'n rhoi mewn fan hyn, bydd e'n digwydd os mae'r ci yn cyffwrdd yr pêl. So beth fi eisiau digwydd yw fi eisiau ci i cuddio. I ddechrau gyda. So beth sy'n digwydd os fi'n neud hwn? Yep, so mae'r ci wedi cyffred y pel a mae'n cuddio. So mae'n edrych fel mae'r pel wedi bwytio'r ci. Mae'r pel ddim wedi gwneud unrhyw beth. Ni hi ddim wedi gwerth y pel beth i'n neud os mae fe'n cyffred ar ci. Nawr, efallai chi'n meddwl, wel, y ffordd gallwn ni wneud hwnna yw rhoi yr un fath o blociau sydd fewn i'r pel. Ond y problem bydd dych chi, os ni'n neud hwnna, bydd un o'r rhain, naill ai yr un hwn, neu'r llall yn digwydd cyntaf, ac unwaith mae un o'n nhw wedi cuddio, bydd y llall, bydd e ddim yn cyffyrdd bellach, felly bydd y llall ddim yn digwydd. Felly, beth sy'n angen ei ddyddio fan hyn yw rhywbeth o'n i'n broadcast, neu yn Gymraeg, darlledu. Nawr, ystyr hwnna yw bod chi'n damfon neges Ond mae'n dibynnu os mae rhywun yn gwrando ar y neges neu ddim, os mae rhywun yn ymateb. Mae'n fel, mae sioeau teledu a sioe radio, maen nhw'n darlledu mas i unrhyw un, ond mae'n dibynnu, does dim rhaid i pawb gwrando ar y neges. Neu gwylio'r sioe. Efallai bod rhai, efallai bod rhai ddim, a bydd rhai'n ymateb, a bydd rhai ddim. Felly, o fewn digwyddiadau, mae bloc fan hyn, sef darlledu. Beth ni eisiau newid hwn i, so mae'n gweud darlledu neges 1. Fi'n rhoi e o fewn yr os, ac yn siŵr bod e o fewn y bloc yma. A fe gallu rhoi neges newydd A falle gallwn ni roi uh, game drosodd. Does dim ots beth chi'n cael hwn, gallwch chi cael mewn bob. Ond mae'n mae bwysig bod chi'n rhoi enw synhwyrol, fe bod chi'n gwybod beth mae'n neges y meddwl a pryd mae'r neges mynd i cael ei defnyddio. Okay, so game drosodd oherwydd ni'n mynd i colli'r game os mae'r ci wedi dal y pel. Okay, so fi'n darlledu neges. Ond fel ni'n dweud, dwi ddim yn effeithio unrhyw beth eto, oherwydd dyw'r pel ddim yn gwrando am y neges. Felly, er mwyn sicrhau bod y pel yn gwrando, gwasgwch ar y pel, a wedyn byddwch chi'n gweld y bloc yn digwyddiadau eto fan hyn, pan rwy'n derbyn a mae'r neges ni nawr o fewn y bloc yma. So pan rwy'n clywed y neges gêm drosodd, beth dylai i'n wneud i ymateb? A beth ni eisiau'r pel i'n wneud yw cuddio. So, o fewn edrychiad, cuddio. A wedyn, ni eisiau'r gêm i stopio. So, ni ddim eisiau i'r gêm parhau. Felly, o fewn rheoli, reit lawr y gweilod, mae fe'n gweud aros y cyfan. So'n siŵr os mae aros yw'r gair cywir, ond stopio'r cyfan. So nawr beth sy'n digwydd? Unwaith mae'r ci yn cyffwrdd y pel, mae'r ci yn cuddio. Mae fe'n danfon neges A wedyn mae'r pêl yn clywed y neges, mae'r pêl yn cuddio, ac wedyn mae'r pêl yn stopio'r gêm i gyd. So gan i weld sut mae'n gweithio. Mae'n digwydd mor gyflym bod chi ddim yn sylwi bod nhw ddim yn cuddio ar un pryd. Okay? A mae'r gêm wedi stopio. Nawr, sut fi'n gwybod mae game di stopo, er mae'r ddau di cuddio, yw, wel, fi methu gwasgu y bwtwm yma. Fel chi'n gwybod, mae'n coch ar y funud. O, i unwaith mae'n game yn colli, mae wedi mynd. A mae'r box o amgylch fan hyn yn uh, mynd i ffwrdd hefyd. Nawr, sut gallwn ni wneud hwn bach yn fwy um, Wel, fwy hwylus. Gallwn ni roi cefndir i'r gêm. So y llwyfan yw'r ardal ar fan hyn. Ni'n gallu dewis gefnlen. So backdrop. A chi'n gallu dewis unbydd fan hyn. Mae llwyth ohonyn nhw. Um, mynd i roi e... O, beth mynd i roi e? Gwneud dewis welan fyna. So nawr, mae fe'n digwydd gyda cefnlen yn y cefn. Ond, ni dal eisiau cael rhyw fath o system ar gyfer y sgôl. So ni'n gwybod pa mor hir ni wedi um, goroesi yn y gêm yma, a pa mor dda ni yn y gêm. Felly, dyma lle mae'n mynd bach yn fwy yn oddach. Mae rhaid ni ychwanegu rhywbeth o'r enw newidyn i'r gêm. I'r gêm, sorry. So fan hyn ar y chwith, blociau oren. Mae bottom mewn fan hyn o'r enw creu newidyn. Na beth yw newidyn yw mae fe'n enw, neu fel, rhywbeth fel box. Mae gyda chi box, ac o fewn y box, chi'n gallu storio data. Falle bod e'n rhif, falle bod e'n enw rhywun, ac ar y box mae gyda ni label, sydd yn dweud beth sydd y fewn y bocs. Mae fe'n rhoi syniad i ni beth sydd o fewn. So, mae'n gofyn i ni'n rhoi enw ar gyfer e. A yr enw yw beth sydd mynd i mynd o fewn y bocs. A ni eisiau cadw trac o'r sgôr. Felly ni'n mynd i storio sgôr yn y bocs. So, gan ni just gael fe'n sgôr. Okay, does dim O ar y... Fi methu rhoi O mewn fan hyn, gyda um, to ar y ben. A ni'n rhoi e ar gyfer pob cyplun, a dim rhaid i ni gwasgu unrhyw beth arall, jyst gwasgu iawn. A chi'n gweld bod sgôr wedi cael ei ychwanegu i'r gêm. Okay, mae gyda ni um, rhywbeth sy'n dangos beth yw sgôr ni. Ond, dwi e ddim yn effeithio beth sy'n digwydd. Mae jyst yn ars yn zero. So hyd yn oed y sgôr Mae rhaid ni dweud wrthe pryd i mynd i fyny, pryd i ychwanegu mwy i'r sgôr ni. Felly, peth olaf rydym ni'n gwneud, a gallwn ni roi hwn o fewn y cefnlen. So jyst i ddangos chi, chi'n gallu rhoi cod o fewn y llwyfan hefyd. So os i'n gwasgu ar llwyfan, fi'n gallu rhoi cod mewn. Felly, beth ni eisiau i ddigwydd? Pan ni'n gwasgu y banner gwyrdd, am byth, newid, a nid my variable, ond score, newid score gan 1. Okay. Felly, os ni'n gwasgu, pan ni'n dechrau gêm, mae'r sgôr mynd i dechrau mynd i fyny gan un. Ond edrych pa mor gyflym mae'n mynd i fyny. Okay, so mae'n mynd i fyny yn gyflym iawn. Ond mae gen i system sgôr. Unwaith ni'n stopo, so ni wedi colli, mae'r sgôr wedi stopo, oherwydd mae'r holl gêm wedi aros, a felly mae hwn wedi stopo mynd i fyny. Problem olaf sydd ni. Os ni'n ail ddechrau gêm, ydy e'n mynd nôl i zero? Nac ydy. Oherwydd, ni heb dweud wrth fe bod ni eisiau fe i ddechrau ar zero. A'r ffordd i wneud hwn yw y peth cyntaf ni'n wneud ar ôl i'r banner gwyrdd cael ei clicio, Ni'n gosod, nid newid, oce, okay, gosod sgôr i 0. Mae hwn yn mynd uwch ben yr ambyth, rhwng ambyth a pan bydd barn gwyrdd wedi clicio. Felly ni'n dechrau'r gêm, mae'r sgôr yn cael ei gosod nôl i 0 a wedyn mae'n dechrau cyfri i fyny. OK, a chi'n gweld mae'n mynd nôl lawr i 0 pob tro. Uh, os chi eisiau gweld faint o eiliadau chi'n goroesi am, falle bod yn amser, neu ti eisiau cael un sgôr pob eiliad, gyd mae'n rhaid i chi wneud, o fewn rheoli, mae gyda chi bloc aros un eiliad, Gall chi roi hwn o fewn y bloc fan hyn. Felly mae'n aros un eiliad a wedyn mae'n newid y sgôr gan un. So mae chi'n gallu gweld faint o amser wedyn chi'n goroesi am. A dyna ni. So chi wedi creu gêm um, dilyn yn Scratch. So mae'n weddol hawdd, ond chi wedi dysgu llwyth o sgiliau gwahanol fyna, sut i defnyddio newid dynnau, sut i ail-adrodd pethau, sut i um, gwirio os mae rhywbeth yn wir, os mae rhywbeth yn cyffwrdd â rhywbeth arall, okay? sut i wneud pethau symud, cuddio a dangos ac yn y blaen. Felly mae llwyth y pethau sut i roi cefle mewn. Gallwch chi ddefnyddio rhain yn geimau eich hun os chi eisiau creu rhywbeth eich hunan. Felly, dewch nôl ar gyfer y fideo nesaf, byddwn ni'n edrych ar amrywiaeth o sgiliau rhaglenni trwy wneud tasgau mewn Scratch. Mae'n dechrau yn wyl hawdd a fydwch chi'n dysgu lot o sgiliau pwysig ar gyfer rhaglenni bydd yn helpu chi yn ysgol ac yn bellach ymlaen. Iawn, diolch yn fawr.